Salam emme, daja ha, bu gün sizler bilen bilelikde HSG 4-üň 5-nji temanyň grammatikasyny geçýäs. Onda başlaýan bu günki geçjek grammatikalarymyz dui toska toska lai shuo, yo chi tobie we yo chi bilen tobiýaň ehm, farklaryny ehm, aýdyp geçýän. Birinji grammatikalarymyz dui toska toska lai shuo. Manysy üçin üçin seretseň tarapdan aýdanymyzda nazaryndan Bir zady kim üçin ýa-da näme üçin nähili görünýändigini görkezýär. Ýene-de bir gezek aýdyp geçjek, bir zady kim üçin ýa-da näme üçin nähili görünýändigini görkezýär. Gysga many biriniň pikirine görä, biriniň ýagdaýynda diýen many berýär. Indi özüm gysgaça kelläňizde gowy galar ýaly, dwi toçka toçka laýşwo Men üçin, sen üçin, ol üçin, bular üçin diýen manyda ulanylýar. Glawnosy üçin, men üçin, ol üçin, şo üçin diýen manyny berýär. Şo dui toçka-toçka ýerine men, sen, ol ýa-da olar Ýa-da student ol ýene näme zat bar? Hytaýlylar, hytaýlylar üçin şolar zatlar goýberiňizde, kim zat şolar ýaly. Iň glavnysy şo zat kelläňizde galsyn. Kim üçin? Men üçin, ol üçin, şo üçin diýen many. Meň üçin bu mesele kyn däl. Şoň üçin üçin şo manyda. Serediň. Dwy toçka toçka laýşwa nädip ulanýar? Grammatikasy, Duý, goşmak, kim, zat, goşmak, laýşua, goşmak, sözlem. Duý, üçin, kim üçin, laýşua, diýilse, aýdylsa. Indi serediň. Kim üçin, Duý, wo laýşua, meniň üçin. Kim üçin, Duý, ne laýşua, seniň üçin. Kim üçin duy talaş wah onuň üçin nira üçin haýsy zat üçin indi nira üçin haýsy zat üçin ýenede bir zat bir gezek aýdaýyn nira üçin haýsy zat üçin duy söýşiň laş wah talyplar üçin indi serediň men şu talyplar talyplar üçin wagyt gadyrly indi seret göreňizde üçin Doi Jongwarenler şua hytaýlylar üçin Zhejian Shiler şua bu mesele üçin ýa zat goýan diýdiňiz-ä, şonda bu mesele üçin ulanyş formulasy sözlemiň başynda iň köp ulanýar. Meň pikirimçe, indi men öwren öwren öwrenen zadym we meň pikirim sözde ýüzden togsan prosent sözlemiň başynda gelýär şo zat. Ýöne ortasynda zat da gelýär, ýöne köplenç başynda gelýär. Mysal, toý wala şo jigawenti bunan. Meň üçin bu problema kyn, mesele däl. Meň üçin bu mesele kyn däl. Sözlemiň içinde, sözlemiň ortasynda hem ulanyp bolýar. Sözlemiň içinde

At ýa-da adam bilen birleşýär. At ýa-da adam bilen birleşýär. Serediň. Duýgy goşmak adam, zat, topar. Goşmak laý şuwa. Mysal. Duý haýzy laý şuwa. Şuý men hynjoň ýa çagalar üçin uklamak gaty möhüm. Görýäňizdem çagalar üçin uklamak gaty möhüm. Indi manysyny täzeden gysga düşündirişini aýtyp geçeýin. Dui toçka toçka la şua. Üçin nazaryndan seretseň, üçin seretseň, bir kişi ýa-da topar üçin ýagdaýyň nähili bolýandygyny aýdýar. Düşnükli gysga mysallar aýdaýyn. Dui wolaý şua.

Ultra gysga we ýadyňda galjak düşündirişini aýdyp geçeýin. Dui toçka toçka laýşua bir birine görä biriniň nazaryndan biriniň pikirine görä üç in şo manylar. Dui goşmak kim zat goşmak laýşua goşmak pikiriňiz.